Salam dostlar! Fuzy Fuzy TV kanalyna hoş gördük. Gowumy ýagdaýlaryňyz? Dostlar, size bu gün görkezjek wideomyzda YouTube nädip wideony YouTube'dan ha bir mün galereýany bärik geçireýin. YouTube'dan galereýa almaly iki usul bilen alyp görkezjek. Birini hemme bilýänler, Snap Tube, birini bilýänler bardyr, bilmeýänler hem bilmedim. Widmate Dostlar VPNli Bilýän bolsaňyz Youtube-a girişiňiz ýaly edil Youtube-a näme VPN bilen girýän bolsaňyz Youtube-dan alyp bilersiňiz. Muňa Youtube-da nä wideo almaly diýen soraglar köp. Ne näge çekiş wideosyny goýýa hemme wideoda görülýär dostlar. Men hem öň bir wideosyny goýdum. Youtube-da nä wideo almaly. Onam aýdyma MP3 etmeli. Ýagny gön MP3 görnüşinde hem alyp bolýar. Häzir men size görkezeýin. Gön ilki Ýutube açylsyn bir munçuk. Meselem bir aýdym adyny ýazaly. Ariana Grande. Ne boldy dostlar Ariana Grande edip ýazýaňyz. Nem tapawudy öz aljak aýdymyň kino da alýar dostlar. Ariana Grande pozisyon diýene mende ol aýdym bar.

bir ýüz ýigrimi sekiz mp bir ýüz altmyş k her hil kastyba dalyp bolýar wideoň özüni aljak bolsaň iki ýüz kyrk üç ýüz altmyş dört ýüz segsen ýedi ýüz ýigrimi hd de görüp bolýar iki ýüz iki ýüz kyrk iki ýüz kyrk çykýar men bärden görüşüňiz ýaly çykýan däldir şonuň üçin ara snaptugyň zadyny ýapdym ýörite görkezmez ýaly alnyp dur dostlar görüşüňiz ýaly ariana grande aýdymy Klip alnyp durýanka üç minutlyk iki ýüz kyrk kaçestwada goýlup zadyp ony özüňiz näçe waýfaýyňyz güýçli bolsa özüňiz zadyp alyp bilersiňiz. Täzeden ýutuba girýäs dostlar instagramdanam edip bolýar edil şolar ýalak. Ine paýlaşa basýas. Download video. Bul widmekden alyp bolýar. Bul bulan kisem play marketde ýokdur dostlar. Zatdan görüp bilersiňiz şuramdan häzir biriniň indirmesini. Aşakda görkezer. E, şuramdan alyp bilersiňiz. Stop tube indir, widmate indir diýip ýazsaňyz hökman çykar. Şoň üçin özüňiz zat alyp bilersiňiz. Muny ýörite zadyň içinde de hem bardyr. Näme şoň ady? Widmediň içinde öýte kanallar çykýar. Edil hemme kanallar YouTube-daky bar zatlaryň barysy Widmediň içinde bardyr dostlar. Ine görüşüňiz ýaly edil hälki Snaptube ýaly ýöne üýtgeşik bul. Muň alşy birazajyk Snap ikisem gowy diýseň hem bolýar. Widmedi hem gowy, Snaptube hem gowy. Ine M148 edil ýaňkylar ýaly 256 megabaýtlaryna ýazyp durandyr dostlar. 148 34 megabaýt diýýär. 144 4 megabaýt. Özüňiz ne haýsyny alasyn gelýär? Aýdymyny alýaň. Ne indire basýaň. Görew eklendi diýýär, aşakda çykýar boldy. Öz reklama berýär dostlar, bu reklama hä aýrylýar. Baraman. Owa, Play Markete basyp durun bilmän bagyşlaň. Boldy dostlarym alnyp dur. Ine-hä, görşüňiz ýaly, sosial meýda habarlar iki ýüz alty kilobaýtda ýuwaş-ýuwaşdan alýar. Aý, men duzduraýyn, maňa gerekkä şoň üçin, ýöne size görkezmek üçin. Ýa-da zat etmeseňizem Aý, alaryn diýseňizem, zat ediň dostlar, ýa-da garaşyň birmunça. Kanalymyza agza bolmagy unutmaň dostlar. Gaýra açyň kanalymyza agza boluň, wideolarymyza laýk basyň. Esasy agza boluň. Biz size video goýarys, videolar bilen siz jogap berip siz bolsa kanalymyza agza bolmagy unutmaň, gaýrat ediň. Nä bulam alnyp dur. Özüňiz hem zadyp alyp bilersiňiz. Instagrama girip göreliň. Instagramdan hem alýa da öýtýän. Alýa, alýa. Birmunç wagt seýet pesräk. Birazjyk seýet pesräk bolanlygy sebäpli Instagrama girip bilmäýmesek açyl ugrady. Ýuwaş açylýar dala. Instagram kanal Instagramda täze özüme ýurt akkaunt açdym. Tama Alym Knowledge. Agza boluň dostlar, bizi gollan. Video ýok. Ay özüňiz dostlar edilýän ki, olam gapdan 3 nokat çyklar, şoň üstü bilen alyp bilersiňiz özüňiz görüp. Edil şoňky ýaly beýleki edişim ýaly ýaňky ýaly basýaňyz, snap tu bilmeý tapawut ýok. Galarsyňyz snaptutdan hemme instagramdan hemme zatlarda bir ýerde wideo alynýan bolsa şu programmalar işleýär birine biri widmeit birem snaptut galereýada ýükleýär dostlar haýsy kastwoda goýsaňyz kino любой zat alýar ýuwaşrak alýandyr wifi-nyň güýji megabaýt işlese wapşe dow sekunda bir megabaýtdan iki ýüz megabaýtlyk kinony iki ýüz sekundda alýar üç minudyň içinde